Җәмәгать, бүген иншалла байлык турында сөйләшербез. Байлык. Ягъни исламда байлык бармы? Мусульман кеше бай булырга мөмкинме? Нинди аның шикләре? Гәрчә кешеләр арасында, мусульманнар арасында ике фикер җири, ягъни ике фикер генә түгел, күп фикер җири, ләкин ике артыклык Кайбер мусульманнар әйтәләр, байлык кирәк түгелдер ул, хәдискә таянып әйтәләр, хәдис, пәйгамбәрабыз Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән, аль-гинау гинау нәфс. Байлык ул нәфеснең байлыгы. Ягъни шуңа таянып әйтәләр юк. Безгә бу дөньяда акча да кирәк түгел, безгә бу дөньяда бары тик күңел байлыгы гына кирәк.

Изге мал, әгәр дә ул изге мал изге кешенең кулында булса. Шушы хадисны җәмәгать төрле-төрле укырга була, эш нәтиҗә чыгарабыз моннан. Шундук. Беренче нәтиҗә. Нигмәл мәлу солиху. Никадәр яхшы изге мал. Изге мал ничек ул? Халәл мал. Хәләл. Хәләл мал ничек була ул? Шариатка туры китереп, Аллаһ Тәгаләнең ризалыгында булган, ризалыгында эшләнгән маллар. Ягъни бернинди дә процентларга, бернинди дә алдауга, бернинди дә монополизмга, бер каяда бернинди дә шариат белән тыелган нәрсәләргә кермичә малны казану изге мал була. Хәләл. Яни бары тик теге бисмилла белән суелган итләр генә хәләл түгел, бөтен дөрес иттереп алынган мал бөтенесе хәләл була. Менә бу мал хәләл булса ни кадәр яхшы, ни кадәр яхшы. Әгәр дә безнең җәмгыятьтә җәмәгать урламасалар, бер-берсен алдатмасалар,

Ягъни башкаларның кулларында түгел, начар кешеләрнең кулларында түгел, ә мусульманнарның кулларында әгәр дә мал булса, никадәр яша яхшы булыр иде. Әгәр дә мусульманнар шушы яхшылыкка бара торган, шушы изге Аллаһ Тәгаләнең кагыйдәләрен тормышка ашыра торган кешеләр мал ияләре булсалар, күпчелектә Никадәр яхшы булыр иде, әгәр дә безнең икътисадыбыз, экономикабыз шушы нигезләргә таянып эшләсә иде. Әгәр дә безнең икътисадта да бер кеше бер бесен алдатмаса, бер кеше процент алмаса һәм башка, никадәр яхшы булыр иде. Икенче нәтиҗә, шушы ук хадистан, бер хадистан, бер ук җөмләдән әйтәбез. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның хадисләре шулай була ул. Җәвамиуль каләм дип атала, бер кыска гына сүздә күп-күп мәгънәләр ята. Өченче мәгънә шуннан ук, моннан ук, никадәр яхшы изге мал изге кешедә булса, ягъни изге кеше, димәк, инде ул бу малларны изгелеккә тота торган булса, Яни әгәр дә бары тик миңа гына булсын дип уйлый торган кеше түгел, ә әзрәк башкалар турында, факирләр турында, тал хатыннар турында, картлар турында, шифаханалар турында әгәр дә уйлап торса, никадәр яхшыдыр бу. Димәк, Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям шушы бер хадис белән безгә байлык мәсьәләсен ачып куйды. Никадәр яхшы, әгәр дә мусульманнар мал ияләре булсалар, никадәр яхшы. Һәм алар шушы малларын яхшы юлда кулланып, кешеләргә файда китереп торсалар, аңлатты пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям. Һәм моңа бик матур бер мисал бар.

Исән чакта, исән чакта, бу дөньяда яшәгәндә, аңа әйтелгән иде, син җәннәттә буласың. Бу зур дәрәҗә, җәмаат. Нык зур дәрәҗә. Һәм э, шушы Абдурахман ибн Ауф мәшһүр нәрсә белән ул э, өченче халифаны сайлаган вакытта, Усман радиаллаху анхуны сайлаган вакытта аның сүзе соңгы иде. Ягъни аның сүзе белән Усман радиаллаху ан сайланды. Менә шушы Абдурахман ибн Ауф турында безне без беләбез. Ул күчеп киткәндә, хиҗрәт кылган вакытта, Мәккәдән Мәдинәгә хиҗрәт кылган вакытта бөтен акчаларын, бөтен байлыкларын калдыра Мәккәдә, мушрикларның кулларына калдыра. Ә не алып китеп булмый бит инде. Өйне дә алып китеп булмый, сарайны да алып китеп булмый. Бөтен э, байлыклары шунда калды, бары тик үзе белән күпме булдыралды, алып китте һәм Мәдинәгә килгән вакытта аның кесәдә акчасы юк иде. Ягъни бар иде әзрәк кенә. Беләбез тарихны. Һәм ул шунда сәүдә белән шөгыльләнә башлап, инде э, Хиҗрәттән соң тугызынчы елда булганда Табук сәфәрендә Табукта Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям акчаларны җыйган вакытта 10 килограмм алтын садака бирә. 10 килограмм алтын садака бирә. 10 килограмм алтын ул бүгенге көн белән шутласаң 70 миллион сум. 70 миллион сум садака бирә. Субханаллаһ. Аның күпме калды әле белмибез, әйме? Ягъни бездән иншалла кемдер бирә. Ләкин монда мөһим булган әйбер халал акчасыннан. Абдурахман ибн Ауф җәннәт белән сөендерелгән сахаба әлбәттә харам юллары белән акча эшләмәгән. Әлбәттә. Әлбәттә. Әгәр дә ул кемдер әйтә икән, ул харам юл белән акча эшләде икән, димәк ул кеше Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва хадисына каршы килә. Димәк, хәләл акчасыннан 70 миллион сум садака бирердәй Абдурахман ибн Ауф никадәр бай булды икәнлеген беләсебез килсә, аның мирасын өйрәнәбез. Күпме мирас калдырды? Галимнәребез әйттеләр, калдырды. Тыңлагыз, 12 тонна алтын. 12 тонна алтын. Сез аны Без әле 2 граммны күргән идек, әйме? 10 грамм. 12 тонна алтын булган Абдурахман ибн Ауфның бу безгә бүгенге көнгә әгәр дә күчерсәк, була счетладым бүген 900 миллиард доллар. Сумнарга күчерсәк, рубльләргә күчерсәк, 8 триллион сум байлыгы булган. Бөтенесе хәләл. Хәләл акча белән, хәләл юллар белән эшләгән, кайдыр урлап, кайдыр банклардан, кайдыр тигез сугышып, нитеп, талап түгел, хәләл юл белән, сәүдә белән 8 триллион Сум акча эшләгән сәхабә. Әле ул теге вакытта, әйме? Бүгенге көндә ярар теге. Безнең монда ни фуралар бар, тегесе бар, интернет бар, теге ак акча эшләп була, әйме? А ул вакытта нәрсә анда? Караван китте, кайтушы сәхабә радияллаһу ан безгә барыбызга да мисал садака бирүдә дә һәм Изге эшләр, изге эшләр эшләп, ягъни хәләл юллар белән нинди зур акчаларны эшләп була икәнлегенә ул безгә мисал. Бүген иншалла без сезнең белән өч кагыйдә өйрәнәбез. Ничек байлыкка ирешергә? Мусульман кеше ничек байлыкка ирешә ала? Өч кагыйдә. Өч Өчне генә калдырдым, алар күбрәк әлбәттә. Ләкин бу өчесе, мин бүген сезнең белән өйрәнә торган өчесе, ул машинаның тәгәрмәче һәм двигателе. Калганнары, тәрәзә, ишекләре, аксессуарлар инде, әйме? Фаралар, алар да кирәк, әйме? Тормозлар, бөтенесе кирәк. Ләкин әгәр дә тәгәрмәч белән двигатель булмаса, машина беркая да бармый. Шушы өч кагыйдә бүген өйрәнә торган кагыйдә, ул безгә ислам буенча хәләл буенча дөрес иттереп, нигез иттереп салып, ничек акча эшләргә Аллаһ субханала тәала өч аятын укыйбыз. Беренче иң мөһим аят без сезнең белән аңнарга тиешбез. Әгәр дә без акча эшлим дип, бизнес кырам дип уйлыйбыз икән, иң беренче һәм иң зур фикер мал кемнеке?

Син әйт, эй Раббым, эй Аллаһым, син кемгә телисең, аңа мал бирәсең, кемгә телисең, кемнән телисең, малны аласың. Ватуизу мән тәшә, ватузиллу мән тәшә. Кемне телисең, күтәрәсең, кемне телисең, төшерәсең.

Көнне төнгә кертәсең ничек? Кояш әйләндерә, сәйме? Без Аллаһ Тәгалә генә булдыра. Хәтта ә, Ибраһим алейхиссалам Намруд белән сөйләшкән вакытта нәрсә әйтә? Мин дә Аллаһ, мин дә кешене үтерәм, мин дә кешене терелтәм. Ибраһим алейхиссалам нәрсә әйтә? Асин алайса кояшны көнбатыштан чыгарып кара.

Аллаһ Тәгаләнең кулында бөтен байлыклар, бөтен заводлар аныкы. Бөтен урманнар аныкы. Бөтен җир эчендә булган әйберләр аныкы. Качан тели шул вакытта белә, бирә. Мәсәлән, Безгә мәсәлән әйтсәләр, фәлән тау эчендә геологлар кобальт тапканнар. Ул кобальтның бәясе триллион триллион доллар. Ала аласыңмы син аны? Аллаһ бирмәсә, ала алмыйсың. Аллаһ Тәгалә бирсә, ала аласың. Бөтен байлык Аллаһныкы, кемгә тели, шуңа бирә. Кемне тели, шуны күтәрә, кемне тели, шуны төшерә. Аллаһ Тәгалә сиңа бирәм дисә, Бирәм дисә, кем каршы тора ала? Әгәр теге Аллаһ Тәгалә сиңа бирмим дисә, кем сиңа бирә ала? Бу иң зур, иң зур кагыйдә, әгәр дә без бай булырга телибез. Әгәр дә без ниндидер бизнес корабыз, эшкә барабыз, әгәр дә менә бу фикер башыбызда булмаса, бернинди дә бәрәкәт булмый монда. Аллаһ Тәгалә бирергә мөмкин, олигархларга да бирә. Каракларга да бирә, ләкин иман белән бирелгән әйбер, без иман белән алган мал, әлбәттә, хәерлерәк. Беренче кагыйдә. Икенче кагыйдә. Икенче кагыйдә, шушы мал кемнеке икәнлеген без аңнагач,

Хазинәләрнең ачкычларын берничә көчле кеше генә күтәрә аладыр иде. Монда хазинәләр турында сүз бармыймы? Хазинәләрнең, хазина ишекләренең ачкычларын берничә көчле кеше генә күтәреп ала аладыр иде. Ягъни байлыклары шул, байлыгы шулкадәр күп булды, ләкин нәрсә әйтте Карун? Бу мин үземнең акылым белән эшләдем. Мин институтта укып, мин фәлән курсларга барып, мин фәлән блогерларны карап өйрәндем дә, акча эшләдем. Безнең тел белән әйткәндә, әйме? Бүгенге көн белән әйткәндә, минем үз акылым белән алдым дигән сүз шул карун була. Алдагы аятта нәрсә? Мүлк, Аллаһныкыдыр, кемгә тели, шуңа бирә, кемнән тели, шуннан тартып ала. Менә бу беренче, һәм Аллаһ Тәгалә бу аятта да әйтә, Әгәр дә инкар итсәгез, сезгә бик каты газап бирәчәкмен, дип әйтә. Алда нәрсә әйтә? Шөкер итсәгез, шөкер итсәгез, арттырып бирермен. Җәмәгать, алтын кагыйдә бизнесның. бизнесның алтын кагыйдәсе, шөкер итсәгез, Аллаһ Тәгалә әйтә, арттырып бирәмен. Ягъни шөкер итәргә кирәк. Беренче нинди шөкер инде? Таныдык, әйме? Әйе, я Раббым, буштан минем өстемдә син бирдең. Бу минем иске булса да, шушы шестерка син бирдең. Я Раббым, шушы минем Кесәмдә булган ике мең сум булса да, син бирдең, дип, менә бу танып алу, беренче, танып алу һәм икенчесе, рәхмәт. Яме. Син ике меңгә дә, әгәр дә шөкер итмисең икән, ике миллионга ничек шөкер итерсең? А, ике мең, ике, ике меңгә бит җиңелрәк шөкер итәргә, яме. Бер нәрсә булмаган, вак, булмаган вакытта, сиңа ике мең генә килсә, эх, Шөкер итәсең, әйме? Ләкин инде анда икенче миллион янына өченче миллион доллар килгән вакытта анда инде шөкер җугалып китә. Анда инде карунлык килә башлый кешегә. Димәк, беренчесе танып, әйтәбез, әйе, я Раббым, бирдең. Икенчесе, шушы Аллаһ Тәгалә биргән нигъмәтләрне, биргән бүләкләрне хөрмәт итәргә кирәк. Әйе, шестерка, ләкин Раббым бирде. Әйе, борчак боткасы, ләкин Аллах бирде. Менә шушы хөрмәт белән нәрсә булса да, нинди булса да әйбергә карыйбыз икән, Аллах та әлбәттә аят буенча нәрсә әйтте? Ва ин шакартум ла азиданнакум. Әгәр дә шөкер итсәгез, Тагын да арттырып бирермен. Аннан соң шушы Аллаһ Тәгалә биргән әйберләрне хөрмәт иткән вакытта икенче китте, аны хәләлгә кулланырга кирәк. Шулай бит? Аллаһ Тәгалә бирде кемгәдер акча, ә ул шушы акчаларны харамга туздырса, димәк, нәрсә ул акчаларны Аллаһ Тәгалә ул Аллаһ Тәгалә биргән шушы малларны хөрмәт итәме? Харамга туздырса, Аллаһ Тәгалә каршы торган әйбергә туздырып бетерсә, димәк, хөрмәт итми. Һәм өченчесе, дүртенчесе инде моннан шушы акчалар белән изге эшләр эшләргә, шулай ук шөкергә бара, әйме? Ә Аллаһ Тәгалә кешегә әгәр дә 1 миллион доллар бирде икән, һәм ул аннан 1 миллион доллардан 50 доллар садака бирә икән, кешеләргә ярдәм итә икән, димәк, Саранаймы? Әгәр дә инде Аллаһ Тәгалә миңа бирде, Аллаһ Тәгалә мине ярата, мин дә тегеләргә, Аллаһ мине яраткан шикелле, мин дә аларны яратып, аларга ярдәм итәм дисә, менә бу чын шөкер була. Димәк, икенче кагыйдә, беренче кагыйдә, мал кемнеке танырга, икенче кагыйдә, бик мухим, шушы малны шөкер итәргә кирәк. Өченче кагыйдә шулай ук бик мухим, ул менә бу Абдурахман бин Ауф белән бәйле, аның турында да әйтеп була моны. Аллаһ Субхану ва Тааля Талак сүрәсендә безгә икенче, өченче аятларда әйтә, кем Аллаһтан курыкса, Аллаһка Такъвалык күрсәтсә, Аллаһ Тәгалә аңа нинди булса да чоракта, нинди булса да ситуациядән чыгыш бирә. Һәм аны үзе дә белмәгән җирдән ризыкландыра. Чыннан да, такъва кеше кайсы яктан акча килә аңна бетерми. Кай моннан килде, тегеннән ничек килә, аңына бетерми. Абдурахман ибн Ауф әйтәдер иде, мин ни шул кадәр бәрәкәт киләдер иде миңа. Мин уйлыйдыр идем, хәзер менә бу ташны күтәрсәм, аның астында алтын ятачак дип уйлыйдыр идем. Ягъни нәрсә моны аңлата? Үзе дә аңламыйдыр, ничек ул теге 5 сум салды, 5000 алды. Ничек алай килеп чыга? Үзе дә аңна бетермидер. Димәк, эш кагыйдә. Бүген өч кагыйдәне өйрәндек. Менә шушы өч кагыйдә җәмәгать машинаның тәгәрмәч белән двигатель. Әгәр дә без аны белсәк, утырсак, чын байлык була кешедә. Яни бу өч кагыйдә. Кем мал бирә, ул бирмәсә, сиңа кем бирә? Ул бирсә, сиңа кем шушы малны бирмәскә мөмкин? Шөкер итәргә һәм Аллаһ Тәгаләгә такъвалык күрсәтергә. Менә бу өч нигезне эшләгәч, җәмәгать, без сезнең белән инде сәбәп кылырга тиешбез. Ягъни, мин өйдә ятып, диванда ятам, ризык Аллаһтандыр, минем штаным бар, рәхмәт, йа Раббым, мин такъвалык күрсәтәм, хәзер акча килә башлый банкның счетына, әйеме? Булмый. Хәр вакытта сәбәп кылырга кирәк. Агач үссен өчен орлык утыртабыз. Агач үссен өчен су сибәбез. Су сипмәсәң, никадәр тәкъва булсаң да, никадәр шөкер итсәң дә, су сипмәсәң анда җүнле иттереп үсми. Сәбәп кылырга кирәк. Сәбәп кылып, дога кылып, ике әйбер, дога һәм сәбәп, һәм аннан соң тәвәккәл кылабыз. Аннан соң тәвәккәл кылабыз. Тәвәккәл ул нәрсә? Сәбәпләрне үтәдем, Аллаһ Тәгалә белән элемтәне төзәттем һәм аннан соң иң мухиме, соңгысы нәрсә? Нәтиҗәне Раббымнан көтәм, кире кайтабыз, әйме? Кире кайтабыз. Аллаһ Тәгалә бирсә була, бирмәсә, Мин булганына разыймын һәм вот шуның турында пәйгамбәр саллаллаху теге хәдистә беренче хәдистә әйткән әлгина угына унафс шул вакытта әз булган акча белән дә кеше бай була аны әз акчасы ләкин ул бай аңа җитә бөтен нәрсәгә җитә аллаһ тәала шулай иттерә бәрәкәт китерә шуның өчен раббыбыз аллаһ барыбызга да үзенең ризаланында булып бай булырга насыйп итсен